Nĩ twarũgamĩire mũhari wa kenda nĩgetha tũgĩe na mweke wa gũkũngũiya a maitũ othe kiumia kĩu kĩrĩga. Na rĩu nĩ tũraingĩra thĩinĩ wa mũhari wa ikũmi na ikũmi na ĩmwe. Nĩ mĩhari mĩega mũno, nĩ mĩhari yagĩrĩirwo gũtũteithia ona rĩrĩa tũraria na tũgathugu- tũgatagumia kiugo kĩa Ngai tũmĩciragie. Na kiugo kĩa Ngai kĩruga atĩ thĩinĩ wa Thaburi mĩrongo ĩtatũ na ithatũ mũhari wa ikũmi na ikũmi na ĩmwe Jehova-rĩ, ũhoro wa ũhoro ũrĩa wĩtaarĩtwo nĩ ndũrĩrĩ na ũthatagia mathugunda ma irĩndĩ agatũma matuĩke ma mana. Mũhari wa ikũmi na ũmwe ũndũ ũrĩa Jehova etaarĩte arĩ we ũtũũraga wĩ mũrũmu nginya mĩndĩ na mĩndĩ. Mathugunda ma ngoro yake-rĩ, magakinyanĩrĩra njiarwa na njiarwa. Kiugo kĩa mũthĩ kĩratũririkania na gĩgatũruta ũhoro wĩgiĩ mĩbango na wendi wa Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Na kumana na mũhari wa ikũmi, kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ andũ a ndũrĩrĩ Nakĩo kĩa, kĩa Ngai gĩkiuga andũ a ndũrĩrĩ kĩrararia ũhoro wa andũ arĩa matetĩkĩtie Ngai. Kĩrararia ũhoro wa andũ arĩa matathiaga na mũbango wa Ngai. Nĩ makoragwo na mĩbango. No Jehova rĩ, kĩrĩa ekaga nĩ gũthũkia kana gũthatia mĩbango ĩyo yao. Mathugunda marĩa mathugundagwo nĩ andũ a irĩndĩ, agatũma matuĩke nĩ ma tũhũ mũtheri. Nĩ njũĩ kaingĩ nĩ tuonaga maũndũ maingĩ magĩkĩka mĩtũrĩre-inĩ itũ, maingĩ nĩ tuonaga magĩkĩka moru mĩtũrĩre-inĩ itũ, na ngoro-inĩ citũ rĩmwe onaniĩ twanakinya handũ ũkona ta ũru ũhotaga gũkĩngia ũru waguo kaingĩ. Maita maingĩ nĩ rĩrĩa tuonaga mĩbango mĩũru ta ĩhotekekaga kaingĩ gũkĩra mĩbango mĩega. Na rĩmwe nĩ tũkiraga handũ ũgeciria maũru ta maingĩhĩte gũkĩra mawega. Andũ nĩ mathugundaga maũndũ moru na makahinga. No ti kuga atĩ tondũ nĩ mathugundaga na makahingia atĩ mũbango wa Ngai mwega nĩ wehererwo. Aca. Kiugo kĩa Ngai kĩratũririkania mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Jehova nĩ akoragwo na nĩ atũire meciria make na mũbango-inĩ wake arĩ na wendi wa kũharagania. na kũhotomia o na gũthatia mĩbango ĩrĩa yothe mĩũru ĩkĩkaga. Na thĩinĩ wa meciria na ngoro ya Jehova-rĩ, nĩ arĩ na wendi na ũhoti wa kũrũgamia na kũgitĩra mũbango ũrĩa wake mwega. Tũraikara ihinda rĩna ũũgĩ mũingĩ mũno, rĩna ũhoti mũingĩ mũno, mabũrũri mena ũhoti mũingĩ mũno, na maita maingĩ nĩ tũrahota gwĩka maũndũ tũgabanga na tũkona ta makinyanĩra. no tũgecina no tũkinye handũ twĩcire nĩ tondũ nĩ tũrabanga maũndũ magakinyanĩra ĩ atĩ ũcio nĩguo wendi na nĩguo mũbango wa jehova na twahota gwĩciria ta tũrĩ na ũhoti na hinya igũrũ rĩa maũndũ marĩa twĩkaga o mũthenya no kiugo kĩa ngai nĩ kĩratũririkania atĩ jehova nĩ arĩ na wendi na mũbango mwega harĩ igũrũ rĩa ũmwe witũ Nĩnjũĩ ũikarĩte hau nĩ ũrarigwo na ũkarora maũndũ marĩa maragerera tũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ na tokorwo nĩ magwĩkĩrĩte guoya, tokorwo nĩ makũgĩrĩire hinya maũndũ marĩa tũragerera, tokorwo maũndũ marĩa mekuo nĩ ũrona nĩ maũndũ ũtangĩhota kwĩgũgũma namo, tokorwo nĩ ũkuĩte ngoro na ũkorwo nĩ hinya, ndĩrenda kũrĩkia na kuga kiugo kĩa ngai kĩratũruta atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ twĩneane harĩ ngai twĩneane harĩ ngai ũcio ena mũbango mwega igũrũ witũ na ndĩreciragia ũhoro wa maũndũ merĩ marĩa mangĩtũteithia kwĩneana harĩ ngai na ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩreciragia nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũneana mĩbango itũ harĩ ngai ndĩraririkana kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa thimo ikũmi na ithathatũ mĩhari ĩrĩa ingĩenda gũthoma mũhari wa kenda na mũhari wa itha- wa ithatũ kĩo kĩake gĩkauga atĩ thimo ikũmi na ithathatũ mũhari wa kenda atĩ mũndũ nĩ athugundagĩra na ngoro yake atĩ athiĩ na njĩra na ĩndĩ makinya make nĩ jehova ũmaroragia na harĩa mekũgera Atĩ mũndũ nĩ agĩaga na gũthugunda na ngoro yake atĩ ngwĩka ũũ na ngere njĩra ĩno. No Jehova nĩwe wĩ na ũhoti na watho na rũtha rwa gũtũma makinya ma mũndũ ũcio agere harĩa hagĩrĩire. Mwarĩ wa Ithe tu akauga atĩ rekagĩrĩria Jehova maũndũ marĩa ũbataragio nĩ wa gwĩka na mathugunda maku nĩ marĩhotekekaga. Atĩ rekagĩrĩria Jehova meciria maũndũ marĩa ũrenda gwĩka, mũbango waku na mathugunda macio ũrenda ĩ, nĩ marĩhotekekaga. Ũhoro ũcio wa kũnengereria Jehova, kũrekereria Jehova mĩbango yaku ya o mũthenya. Ũndũ wa kerĩ, nĩ ũhoro ũcio wa kũmwĩhoka. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩarĩtie maita maingĩ maiganu ũhoro wĩgiĩ kwĩhoka Ngai. Nĩ twĩhokaga maũndũ maingĩ, nĩ twĩhokaga ngari iria tũkuagwo nĩcio, nĩ twĩhokaga andũ arĩa matũrugagĩra ona mĩkawa-inĩ, nĩ twĩhokaga maũndũ maingĩ. Nĩ ũgũthiĩ nduka ũkagũra mũgate ndũrugĩtwo nĩ mũndũ wanyu, ndũĩ kũrĩa ũrugĩirwo na ũkaũgũra na ũgathiĩ ũkaũhingũra na ũkawĩhoka nĩ mũgate mwega. no jehova arenda tũmwĩhoke arenda kawĩtĩkio kanini twĩkĩre kawĩtĩkio kanini thĩinĩ wa ngwatanĩro itũ nake na nĩ gekũhingia maũndũ manene thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tokorwo we nĩ ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya rekereria jehova mũbango waku tokorwo nĩ ũraigua maũndũ nĩ makũritũhĩire ndũrĩ na ũhoti wamo ĩĩ nĩma ndũrĩ na ũhoti rekereria jehova ũndũ ũcio wĩgũgũmĩte naguo Mwĩhoke, mwĩhokere kaũndũ kau ũrona ge karitũ. Mwĩhokere kĩũndũ kĩu ũrona gĩkũ- gĩ kĩritũ kwĩgũgũma nakĩo. Mwĩhokere na ũhoti na wendo wa gũkĩoya akĩingĩrie thĩinĩ wa mũbango ũrĩa mwa- wake mwega, na thutha-inĩ mũbango wake mwega nĩguo ũkũgacĩra na nĩguo ũkorwo wa kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ reke ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ tũgĩe na hinya na tũmĩrĩrie na tũmenye atĩ mũbango wa ngai ndũrĩ ũracenjia no aratwĩciria na nĩ aratũbangĩra maũndũ mega na macio nĩmo mekũgacĩra na mwathani amũrathime na amwĩke wega tũhoei hamwe mwathani thengiũ nĩ tondũ wa endwa aya arĩa moya ndagĩka icio nyinyi mathikĩrĩrie kiugo gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrotuĩka gĩa kũrahũra ngoro ciao na njĩra ĩyo ya gũkũri- kũmaririkania o ta ũrĩa ũndirikanĩtie ũhoro wa meciria mega marĩa ũratwĩciria kũrĩa makoretwo matoretio nĩ ũru mwathani mahe thayũ mamenye atĩ ũru ndũrĩ hingo ũgathengia mũbango waku mwega kũrĩa mangĩigua caitani nĩ amahinyĩrĩirie mwathani mahe thayũ nĩ kũmenya atĩ ũrĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao na nĩ ũkũhinga thengiũ mwathani tondũ wagĩrĩire na wĩ mwega rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thengiũ nĩ wendo waku mũnene na ũgitĩri waku igũrũ ritũ thiĩ ũgĩkaga andũ aku wega rathima kanitha waku wa kĩnjabi rathima bishop witũ mwambararie na ũmwĩke maũndũ manene na mega thengiũ nĩ tondũ wa kũmwenda na kũmũrathima thengiũ nĩ tondũ wa kũmũgitagĩra na kũmũtongoragia thengiũ nĩ tondũ wa aciriki othe harĩa marĩ mwathani meke wega na ũmakinyĩrie wega waku thengiũ nĩ tondũ wa arata na arĩa mahoyaga nĩ tondũ wa kĩnjabi makinyĩrie wega waku thengiũ nĩ tondũ wa ũrĩa wothe wona mbica ĩno na ona ndũmĩrĩri ĩno njega ya ũhoro wa mũbango waku mwega mũrathime na ciugo ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru ithuothe twahoya na twauga amen mwathani agocwo na mwĩke wega